Lulu, ke re ke library mo lebating la maja na? Mantwa, ema pele. E re ko tlhalosetše gore why ke le mo. Ee, hlalosa. Why o le mo? Ke be ke re ke tlo kgopela maja gore a nthuše ka maths. Lulu, ke re o ka seno tla rumong e boyfriend ya ka ntle le go mpotša. Mantwa, ke dirile phoso. Lulu, Go bolela nnete nna a ke rate ge o tla mo ke se gona. Mantwa, Ke gore o ntšea jwang mara? O nagana gore nka dira eng ge ke tlile mo ge wena o sego? Lulu, A se gore go na le nto e le gore ke go naganela yona, ke no ba ke botše gore why o tlile mo o sa mpotša. Mantwa, Mara ke lebetše go go botša nako e la o tlile roomong ya ka gore ke tlo ya mo go Maja gore a nthuše maths. Nna a ke sa nyaka o e tla mo ntle le go mpotša. Wena e le gore o nyaka eng mo ka gore o mpoditse gore o tlo bona maja tomorrow? Maja, a pele girlfriend tšao tše pedi di ka mo nto monna di re di nyaka wena. Eish ka mo monna wa bona le hono le ke huile ga gešo ke thabeng ka nnete. Maja, a pele nako o boditše monna ka re it will end in tears bjale o dia bjang situation e so. Monna a ke tsebe gore ke tlo dira jwang ene ke a kwa gore ka kwa ntle ba a omana. Ba re, Monna o bolelang ke a kelle eno? Ke re, Na se ba tlo bolaya wena mo? Ka mo monna ge o tee a ka se sepele ba tisa itoro ba tsena ka moka moka mara monna ke tlo bona ke dirile bjang monna go ra gore a go ka mokgwa o ka bonang o ka nthuša go ka gona mara ke re wena o tsedile majabedi a ba ke tsena ka monna ke a kwa wara ka mo monna wa o tsamaya monna ga be ba tlo šala ba mpolaya monna nna ke tlo tsamaya gore ntšhela ke madi mantwa ke a bona gore o tlile go bona motho wa gago ka moki se se raya gore maja a ka sa kgona go nthuša ka mmetse lulu tsamaya laebrary hle nna ga le ke sa bone motho wa ka a gona bothata o ka na kokota nna e re ke tsamaye a gona bothata mokgotsi wa ka re tla bonana tomorrow ebile ke kwele o ka re lulu wa sepela wa tse wena monna o tsamaya le modimo mone ape ba ke tlo bolana se basadi bao eish monna ene o bolela nnete gape o swantse sone ke no ja decision gape nka seno nka seno tswela pele ke phela ka mokgo maša a bebele opa nnete monna ga o easy o thakgatša basadi ba babedi tsamaya o bolela girlfriend ya go ya kokota nna ke se wa tlhapa Shmantwa my love be ke go gopotse wa tseba a ke re bo o nkganyetša mola ke le gae ke lekile go o founela gantšhi mare bo o sa sware founu I'm sorry babe be ke sa le busy ka something wa tseba lebile be nka sa go bone lekgone be ke nagana gore ga o gona roomong Gomme be ke le gona. O ra jwang ka re be ke tla mo gantši ke go nyaka ke sa go hwetše? Tšama a se nka mpotša gore o bole fa. O no mpotša gore o go bone kua shopping complex. Ba kae batswadi ba gago? Ba tlogile nako mang, Mothef? Mantwa, batswadi ba ka sale ba etla, Mothef, kgale. O ka re sale ke ba bona kgwedi ya go feta. O reng? Gape ka mo mpoditše gore ke se ka tla mo room ya gago ka furugu ka lebaka la gore be o na le batswadi ba gago. a mo go boditseng mm, o oh, man e be ke lebetse basadi ba ka e be ba le mo today maja wa o ka rompotsa maaka so manto be ke lebetse hle ke dira ka gore ke swere ke stress sa test e ya mmetse ya monday so mpotse mo go na le ntho e le gore wa e dira le lulu e e le gore ke tshwanetse gore ke e tsebe wa e o botsiša gape lulu e be a le mo reseng ya lena ronya ka dinotes tša mmetse mogagago Lulu wa nkgafela, na se ke mo tshepiše dinoutse tša mmetse. Maja, a ke nyake Lulu ka mo rumong ya gago. Ke mokgotsi wa ka mara ke motshepe. Manto, ga o nyake re tentšha mara ge re feditše ngwala ka Monday. wa tseba nna ke palela ko thaba no ka re eh, maja o tile le moene e wa tseba campuseng re phela boima shem ene ke nyaka library ne nka se library ke sa thapa Sam, ke kgopela o nthuše ka mmetse tlhe, ga ke kwešiše selo. Lulu, o expecta bjang go kwešiša o sa attende ditlase? Le ne gape a le serious ka sekolo. Nna ke attenda ditlase, a ke tsebe gore wena o bolela ka eng. Okay, go bontšha gore o attenda, mpotše gore o ngola ka eng ka Monday. Eish, ga ke sure ka gore lecturer a se nke re fe scope. Lulu, Gabotse wena o tletšeng mo yunibesithi ka gore lecturer re file scope ka Friday. Eish, Friday ya ka gona o tla tlelaseng ke be ke lwala. So lecturer le a re ro ngwala ka eng ka Monday? Lulu, Ke a tseba gore bo o sa lwale ka Friday, o bo o le busy o kitimišana le masogana. Sam, Ga o se nyake o nthuša o bolele, o tlogele go bolela ditšhila. Sesiwee, Na ga se nna Maja le bokama? A ke tlo tšhošetša ke bobotsananyana bo ba gago? Nna nka se kgone go go thuša. wena sam o na le pelo e mpe gane wa yo le selfish seo ka information ya sekolo lulu ga ka tlela wena mo university ge ke sa nyake go go thuša a ke nyake ga ke makale ge o sena girlfriend wa tseba o ruti shemo lulu ke gopela o tloge mo hleng le nna o nšitiša go bana Maja, o thoma neng go bala? A wena o se ka wa ra ke hloke go iprepare go ya go ngwala test. Maja, o ra jwang? Gane o nyoko ba hlaba ka lerumu na? Hmm, seo ke sepiri sa ka ke hloke go go botša. Baby, mpotše mo, batswadi ba gago e be ba tletše go dira eng mo turf lehono? Batswadi ba ka hmm? e be ba tlile go mpona. Ke taba tše botse tšeo go bontšha gore ba sa go rata. Ke ngwana bo Mantwa a phekelo o botse ya. Na cancer swinene. E mona pe kopela number ya gago mone. Why o lava ku ni ku nyika tinambara ta mina ta riqingho?

lulu ke rile o tlogo mo hleng le nna ebile mpalediša go concentrate semo ke a go kgopela tlhe gona ge ke kgopela go bala le wena gape le nna ke nyako qualifya go ngwala exam bja le nna ke tsena kae sam ke kgopela go nkwele botlhoko tlhe gape a ke šomiše bazare ke patelela ke batswadi school fees so a ke nyako go ba nyamiša Lulu, Ke tlogile roomong ya ka ke dirile dipolane tša gore ke tlo bala eng ge ke fihla mo library. Nka se tlogele dipolane tša ka ka lebaka la gago. Gona ge ga ona bothata, e re ke go šutelele o kgone go dira dilo tša gago. My love, Nna ke swere ke tlala. A go na dijo ka mo roomong ya rena, Manto?